Min lo hretpui ula, cun ka soi leh duh cuh. Tukin aw voin suun tlai lamah khan HBO CDF hualngo ram lam media atang khan CNDF ten an ron kap hmasa saṭawm khua ami CDF hualngo te an ron kap hmasa ti khan an media tangin an thehdarh nuai nuai mai a. Khakha dawt vek ani ti kha zan in ah hian ka ron soi du ani. A chan cu Satawm khua an in ka hma thil thleng a um. Cu cu enge ni ti chuan teacher khua khan CNDF te kha rul chuk hliam tuarin an oma. Chu chu zokho thar lama hospital a in on kol turin kal an tum kha kha an kal theiloa an dang tlet. Chuan

An khuachak, ka ti mai ang cu, Mizo ṭong pawi na daih lo. Khami an thlen ah khan CDF hualngo ram te khan an lo kah hmasa ni. Khati a hualngo ram CDF ten an lo kah vang khan hmun hranghrang a um. CNDF te pawh in an bul hnai a um. CDF hualngo An kemh te kha an kap ve mei coh kha ni. CNDF ten Saṭawm khua sidehfual ngo te an kap hmasa vang ni heti a buainak chuak ani lo ti kha in hriat atan a hmasa ber ah ka soi duh. A chan cu kha an media khan thudik a bul a hram atanga thudik kha a puang chuak duh lo ani. A chan cu Saṭawm khua an in kap hma daiah ti cirah an in kap ani.

Pengpi aiawh in hriamkai kan si an ti vek in pa can cang in tuisun i tiang an feh i meithal khal hmet puak loin tuihlan liangluang kha vun ruat hmanh ula tui ka video sung khalah ka run rel lai ding i mei ni hleiriat ah khati khan buainak an rak tong. Asinain ziang khal a si le khat le khat ka awknak tu a ṭhat si lo. Rualrem tein kan feh ko pei u.

ti ṭhatmi an neih ve kin ti sualmi tampi an nei ve. Cumi an ti sualmi lak i poi bik cu hrin le hnam, peng le tlang, mah u le nau khua tawknak suak ding zong i politics an khelh le hrin hnam hin bun i ram din an tummi hi hihi a poi zet. Mizan kan video ah tla khan ke mai personal ka YouTube video ah tla khan ka rak sim zo i

Himi ah Falam tong in kan Chin tong in ka run rel sal ding i CDF hualngo le CNDF karlak hi tuini i an ka awknak thu hla lawng kan theih a si ahcun zoh a mawh deuh, zoh ha dik deuh tiah thutluknak tlak ha nan rak tuah mei pang ding ruangah.

ramri lilawn par ah an rak tar i soiseltu tla kha a rak ngei tam nasa. Asinain Kawl ralkap pawl in an lawng thei sal. An thantar an phiuh, an la thla i Kawlram thantar an tar sal a si. Cu hnu ah CDF hualngo cun an pa kan ti ding i CNA Kawl ruai in an rak do i ṭio khomawi kholui Kawl ralkap kem an rak la thei a si. Cutiin ramri lilawn khal kha an control.

Salai Lian No le ralkap ṭhenkhat tla an va feh i CDF hualngo pawl in an rak kai. Ziang ah saw dothlengnak a tuahtu ciocio, Kawl ralkap a dotu ve ciocio, mah le mah ciocio, buainak tuah in ra le an si fawn lo. An maikem i a rami Salai Lian No le ralkap pawl kha ziang ruangah saw an rak kaih? Kha pawl kha a rak um cia maw? Tui hlan ah thu hla rak um cia. San le vang um rih loin an rak kai men. Cun sia no hotu luban dangkhal tum thum tum li lai an rak kaih sak re ro. Sidef hualngo checket an kan tin te khala ket rakiltu sidef hualngo zuri then khat cun CNDF hawin CNDF hau in kapang hmiang min ngam tak tak lo mi tin an rak niar ring ring theu thu tla CNDF ralkap pakhat cun ninghang riah sezetin a rak sim dah a si. CNDF hualngo pawl hin CNO CNDF haotu lu ban voi li lai voi tam an rak kai saki checket khala fehter duh loin an rak kham caan a tam. Cuang pawl khala CNO CNDF lam hin ralthuam hriamhrei hmang zong in si loin a thu zong in le a nem zong hlir in an rak fehpi theo a si. Cutin CDF Hualngo i an director Pu Lal Ṭan Pui Puite an timi cun CNA rinsan in a tongkam a puar thau zet i CDF Hualngo pawl in ral panga hmelma panga kan nei kan kiangkapi um CB pawl tla hi kan kap mai ding Hualngo ram cu inn ranor a si ahcun zawi thu pek order hman kan hngak lo ding kan nam ci mei ding cucu ka thlacamnak a si civil war ka ko tiin online fundraising an tuahnak pawl ah live in a rak tong rero a si tu i a thoknak i video ka run play mi kha kha kha i nem het pi tu a rak tong ro ri a si timi nan theihnak ding ah tiin hmai sabi ke ka video ah khan ka run play hrim hrimnak a si Khati vekin CNCDF hualngo ram i an hotu puite cun a rak ṭong i Chin Brotherhood pawl hi a ngia rero, CNDF pawl hi a ngia rero. Asinain cui dinhmun a si khalah CNO CNDF hin a khoh zongin le hriamhrei zongin an rak lehrul lo. Rak lehrul hai selah buainak a suaknak a reipi zo ding.

Ok, a ṭha cu bang i aw, ka run rel peh riro ding. Aa rel ding a tam lai. Falam khuapi lak an ṭheh fel hnu in i hmun kip i um Falam hnahthlak pawl cun sunloihnak kan nei i kan lawm riro cio. Falam peng-sung i um khuatin mipi khal lungawi in an laam i an lawm riro. Cumi ah Khuathlir khua cun Falam khuapi lak lawmnak

an cheket kiltu pawl cun kan hotu lam in fehter hlau in ti an ti an fehter duh lo i an rak kham a si himi zan hi CDF hualngo cheket rakiltu lam kha zukam tlan nam na san ti mei ni hlei riat zan ah khan CDF hualngo pawl cun CNDF an rak kham i hi tum an rak kham arak khamtu CDF hualngo pawl hnak hin CDF CNDF ralkap pawl hi an tam sawn ti a si asinan tharum suwa zong in an chang vai du lo

CDF Hualngo ram ṭhatlonak thu a rel tiin maw cyber crime tiin maw an puh maw i an duh duh khan an rak kai men a si. Cucu Tlau Hmun khua i tlungtum CDM siamah pakhat khal tui hlan ah audio file tla ka rak post raro zo tui za tui ṭum ahcun hi live thla raro lai si ruangah ka run ti suak thei lo ding i Tlau hmun khomi a si. Siamah sin unau CDM tuah betbet a si. Cucu an khualam pahnih a tlun lai ah a thilri a bek sungah CNO kor pakhat te a phurhmi a um. Cucu CDF khualngo pawl in an rak check i khami CNO kor an hmuh ruangah nasa zetin an hrianghro i nunau rori cu khur thlauthlau ko in

tu cu kan thusung ah kan rung lut thlang ding tu i an ka awk nak thusung ah maw mizan sun July ni khat ah khan ti cer khuai um CNDF rakap pawl cu zan ria an suan ro lai fanga CDF hol ngau polin am vakul thlui ka that thlu an tum asi ti cer khuai um CNDF hautu le CDF hol ngau hautu pawl tla

Cutin ka awknak sosang lamtami a si. Cucu an thuhrampi a si. Tui a thawknak i Mizo tong i ka sim mi kha kan Chin tong in ka run repeat sal ding i CDF hual ngo lam CDF hual ngo lam an media pawl in

anmah rakap hmaisatu nanana cu tiin Sidefual ngo pawl i ṭan hun khuarnak khaw dangdang hmun dangdang saṭawm khaw i an ṭan hun khuarnak lian hna khawkiang i an ṭan hun khuarnak phunte khawkiang i an ṭan hun khuarnak ti pawl kha an rak kah ve mi si thuthang rak ngaitu mipi lakah CNDF pawl cu an va sual ve ziangah so CDF ngo pawl i ram cu an va nor reng reng ti rak ngaitu tla nan umpang thei CDF ngo pawl i kan ram a si ti an rin kual mi khi A tam sawn ṭhen thumi ṭhen hnih cu Falam pengpi sung i umhlir an si. A dang cu Tedim peng le Tonzang peng an si hai. Sianau Siandiaf cun an mai hun hual ram an pengpi cu humhalh theinak raih an nei si. Siler fual ngau le CNDF kalak buainak cu cuti din hmun cu a si ko. Tufang ah ka awknak suak raro lai si. Sun hnu dewi an ka awknak suah ve te khan ramri tluan i ri

Puite lungthlitum saduhthah a tak in a kim tinak a si bang, tuihlan kan vi deuh kha lah ka rak sim ringring zo. Siano siandief lam cun thinsau zetin an hngak. Cabuai par ah thurel khawmnak nei in tifel dan kan ngaih tuah keu tiah voitam an rak sawm. Ruat hmanh u la siano siandief hin hriamhrei hmang zong i cangvaih duh siseh la. Ka sim leuh leuh. Mei ni hleiriat zan ah khan maw ka awknak a suak tuk ding khaiṭum i a rak khamtu sireh fualngo pawl kha CNDF pawl hnakin an thazaang tla a mal sawn. An kap tuk ding asinain ka awk an duh lo ruangah an hrial a si, an hrial. Asinain CNO CNDF lam hin thinsau an cu i pa cancang in rualrem te ti fel an tum rero a si. Mei ni hleiriat i sin

voi tam kan rak sim zau si. A nem zong ten tifel dan ngaih tuah dingin channel khala ka channel khala sela Chin net khala sela thuthang zong in ka rak sim reng reng. Asinan hi chan kan chang thau thau si. Tua hriam hrei kai le hriam hrei kai. An dawo chu si chu ruangah hriam hrei kai ve lo. Mipi men men kha chu rak tel kwa kau hram hlau Rak tel kua ko hram hlah uh. Hriamhrei kai veve an do awknak an buainak ah hriamhrei kai ve lo mipi cu rak tel hram hlah uh maw. Cumi cu ka lo cah duh. Siherhnak thawn ka lo cah duh. Hriamhrei kai veve do awknak kalak a si ruangah hriam kai veve kha do ko hai se. Cuti lo i hriamhrei kai ve lo mipi nan tel pang i nunnak liam le hriam tuar nan um pang pakhat khat nan cang pang a si le poisoi lo mi